Юкка түгел.
Җырдагыча юкка түгел икән. Һәм э, юкка түгел, менә сез шул кадәр матур эшләмәләрегезне алып килгәнсез. Менә безнең инде ВКонтактеда Булга радиосының рәсми төркемендә туры эфир бара. Карагыз әле, нинди матур монда бу брошкалар, әйме. Аннан соң әле э, төрле сумкалар. Нәкъ менә милли бизәкләр белән эшләнгән. Бу бит инде трос алып кына милли бизәк дип кенә тотынмыйсың. Ул синең калебеңдә, күңелеңдә булган бит инде, әйме? Э, күп уйландыгызмы сез балалар бакчасында эшләгән кеше, әйме? Һәм менә күңел белән барбанга тартылгансыз. Әгәр дә тарихка күз салсак. Тарихка күз салсак, без әлбәттә инде өйдә чынлап торып татарча сөйләшеп үскән балалар. Без үзебезнең ул күңелдә, ул безнең йөрәктә, без аны берничек тә башка күз алдына китерә алмыйбыз. Әлбәттә, безнең күңел үзебезнең бизәкләргә тартыла. Без шуларны күрәбез, шуларга таянабыз. Ул э, һәр кешенең үзенең милләтендә үзенең бизәге тора торгандыр инде күз угында. Без аны башкача күз алдына китерә алмыйбыз. Ә менә монда килгәндә инде, о, менә хәзер маркетинг, татар бизәге популяр дип әйтә торган түгел. Э, Татар бизәген без үзебез эм, ничек яраткан өчен эшлибез. Теге тарату дип кенә түгел, һәм аны кара ничек матур килеп чыкты. Кара кешегә дә ошый икән бу. Менә моны шаса, эшләсәң, аны яраталар икән дигән уй белән генә без дәвам итәбез. Фәкать аны халык алганга күрә генә ул дәвам итә, ул кешегә кирәк булган өчен генә. Моны менә без генә эшләдек тә, безнеке генә таралды түгел, аның белән шөгыльләнүчеләр бик күп. Һәм шуны матур сәнгать э, эшләр бар, шуны матур эшләү, э, эшләүче мастерларыбыз безнең, менә осталарыбыз бар. Һәм монда Акчага гына, ни дә булса анда кәсепкә генә бәйләү һич мөмкин түгел. Һәм... Күңелдә булса гына була. Әйе, тапшыруыгызга туры да килә. Күңелеңдә, күңел көзгесендә булса, син инде эшлисең аны, әйеме? Ә һәм шунысын әйтәсе килә, сез сонны кумыйсыз. Сез менә э, эшләм, әгәр илһамыгыз юк икән, сез бу көнне бөтенләй эшләмәскә мөмкин. Әйе, аны... Шаккатам болай бергә. Акча эшләү дигән әйбер юк сездә. Әйе, аны инде ачуланалар да. Ничек инде сез бүген юк, ни өчен сезнең бүген кибетегез ачык түгел, ни өчен сезнең бу әйбергез каман юк? Алар инде безне Һаман да уйлыйлар, ул ни дә булса, нигә, конвейерга салынган эш дип. Юк, көне-көне белән, без бит инде ирем белән эшлибез, Фәрит белән эшлибез. Һәм көне-көне белән аның кәефе булмый икән, юк, мин моны эшләмим әле, минем менә күңелем шушы әйбергә ята, дип, ул үзенчә икенче төрле әйбергә тотына. Яки анда мин бөтенләй ул эшкә тотынмаска мөмкин. Күңел белән эшләсәң генә әйбернең нәтиҗәсе була. Әгәр дә син анда кирәк өчен генә тотынасың икән, 45 тапкыр әле төзәтәсең син аны. Әле ул килеп чыкмый, әле ул эшләгән, безгә бирелгән э, әйбер гомумән ятышлы булмаска мөмкин. Шуңа күрә э, ачулары килсә дә генә заказ алмыйбыз, без дип әйтәм инде мин. чөнки теге кеше биргән кеше икенче төрле күз алдына китерә шаккаталар инде боларга нәрсә акча кирәкми икән дип ничек эшләмисез инде диләр не юк алай түгел менә күңел биреп эшләсәң генә аның инде акырдагын әйбәт була әйтегез әле менә балалар бакчасында эшләдегез дейсез әйме китү авыр булдымы балалар авыр булды авыр булды менә э, шундый тормыш инде ул мин үзем янәшә э, балалар бакчасында эшләгәнлек дәверендә Без янәшә шушы эшне алып бардык ирем белән. Эшлибез, тырышабыз. Һәм бер вакыт э, улим ничектер э, шундый холкы э, холык инде миндә. Бер эшеңне башлыйсың икән, аны төгәлләп бетергә кирәк. Э, сыйфатлы итеп эшләргә кирәк. Әгәр дә икенче эш аксый башлый икән, анда инде уйларга кирәк приоритетны кая куярга. кайсысын кирәгрәк дип саныйсың әлбәттә балалар бакчасында анда инде тырышып эшлисең эшлисең эшлисең и ничектер менә шул өлкәне инде син өйрәнеп бетергәннән соң икенче өлешкә күчәсе генә килде менә шул гына шундый гына алыш булды ә, әлбәттә мин бик сагынам анда эшләгәнне чөнки балалар бакчасында эшләү мин аны гомер буе әйтәм инде тәрбиячеләр алар анда ул өлкәдә эшләгән кешеләр алар Э, русчалатып әйтсәм дә универсальный солдат шикелле алар бөтен өлкәне дә белә алар җырлый да бии дә уйната да йоклата да ашата да алыштыра да тәрбияли дә алар шуны хәтлек затлар тәрбиячеләргә мин гомер гомергә менә баш иям мин дә шул фикердә аллаһ тәгалә ярдәм бирсен дим чөнки өч дүрт яшьлек бала ул синең балаң әле әйме ә алар ничәү анда аларны карарга кирәк аларның һәрберсенең характеры әйме колак тотып ашарга өйрәтәләр. Э, э, кайчакны өйдә булган, булмаган әйберне алар төшендерәләр, икенче төрле булалар, алар икенче төрле затлар, һәм алар һәрвакыт иҗатта. Шуңа күрә миңа анда иҗат эшен дә алып барырга, анда эшләү дә җиңел булды. Әмма ләкин инде безгә барыбер дә үсәргә кирәк. Халык күп итеп сорый башлады. Күргәзмәләргә йөри башладык. Әгәр дә эшем аксый икән, миңа анда инде кирәк түгел, урынны башкаларга биреп китә белергә дә кирәк. Һәрвакыт дөрес юлны үзеңчә мин дөрес юл сайладым дип уйлыйм инде. Менә шул вакытта мин сайладым әлегә шушы эшемне. Ә киләчәктә ничек буласын мин әлбәттә белмим. Тормыш шунысы белән кызыклы. Миңа менә бүген ошый, Мин бүген бәхетле шушы эшем белән. Менә гомумән хатын-кызга илһам чыганагы кирәк, әйме? Менә кемдер ана, а, без сезнең белән әле тапшыру башланганчы сөйләштек, а, кемдер җырда күрә, кемдер менә сез иҗатта күрәсез. Гомумән шул бер иҗат инде ул, ләкин юнәлешләре төрле дидек, әйме? Әйе. Кемнәрдер менә токмач кисә дидегез, кемнәрдер тагын нәрсә эшли, әйме? Бу илһам чыганагын табу мөһим. Хатын кызның һәр бер хатын кызга Аллаһ Тәгалә аны салган дип аңлыйм мин. Кемдер бик яхшы пешерүче, кемдер җырлый, кемдер сөйли, кемдер яза, иҗат итә. Иҗат үзе бер менә шундый зур бер сәләт дип аңлыйм мин. Ә шишмә шикелле алар төрлечә уже менә төрлечә чагыла хатын-кызларда. Иратлар бит инде алар икенче төрлерәк, алар менә э, аучы шикелле, алар э, Хамында шул нәрсә булса табы, безнең тормышны яхшыртырга күп эшлиләр. Ә хатын кыз инде аны бизи. Менә бизәргә тиеш кемдер чигә, кемдер тегә, э, кемдер әйтәм бит пешерә. Э, һәр хатын кызда бар ул. Һәм шуннан э, шуннан рәхәтлек аласыңдыр әле иң мөһиме, әйме? Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә.
Әнидә булу бит инде үзе бер сәләт. Әйе, ансы иң зур бәхет тринансы. Әйе, иң зур бәхет.
Э, кемдер анда Менә матур сүзе белән дәген терелтә кешене. Ул табиблар дагын бар. Ул бит без бит җан белән эш тормыш итәбез. Гел акыл белән генә булмый. Әгәр дә без акыл белән генә эшләсәк, безнең күңелебез нәрсә белән туена аннары? Менә шул яңа карага кирәк. Монда инде чигеп кемдер тынычланган, ул бит инде гел әйбер сатыр өчен генә эшләмисең, тынычлану өчен дә эшлисең. Лилия, менә э, без әйттек бит әле күңел өчен җон дидең, әйме? Мин э, сезнең бер э, язмагызны караган идем. Менә сез анда үрнәк буларак күрсәттегез инде. Без һәрберебез дә бу дөньяга тигез булып яратылган. Ләкин күпмедер вакыттан соң кешеләр кешене бүлә башлый дидегез, әйме? Менә бу темада сезне борчый булып чыга бит инде. Борчый.
Аны ул темага кереп китсәң, чыннан да һәр кеше бу Дөньяда яшәргә хокуклы, үзе ничек итеп белән Аллаһ Тәгалә яраткан һәм ничек инде без Аллаһ Тәгалә яраткан кешеләргә битараф була алабыз? Ничек инде без аларга төрлечә карый алабыз? Өстән аска карарга мөмкин без аны. Без бит инде бөтен безнең кешеләр. Э, безнең төс кыяфәтләр генә аерылырга мөмкин. Әмма ләкин безгә барыбызга даган йөрәк салган кебек җан биргән бит инде Аллаһ Тәгалә. Менә шул үзеңнең җаныңны, матур сүзеңне э, һәм дөньяңа карашыңны ямьсезләмичә, хамындагын ни дә булса агымга ияреп китмичә, әзрәк күңелеңне баетырга дагын шуның өстендә эшләсәң, без яхшылыкны күбрәк күрә башлыйбыз, кешеләр дә тигез күренә башлый дип аңлыйм инде мин. Менә кешеләрне барыбер дә без кем инде? Без менә кем? Безгә Аллаһ Тәгалә генә бәя бирә ала. Без берничек тә кешегә ни дә булса бәя бирә алмыйбыз һәм аларны ни дә булса тискәр ягын әйтә алмыйбыз. Ул шундый, ул мондый дип тә әйтә алмыйбыз. Әзрәк усалрак дөнья дип әйтимме соң инде? Кешеләр дә шуңа карыймы? Бар андый өлешләре бар. Инде андый кешеләр очрамасын инде. Ул кеше дә антик тумалга усалланмаган бит, аны нәрсәдер рәнҗеткән бу дөньяда. Менә кеше үзендә ниндидер рәнҗеш, ни дә булса үпкә саклап йөри икән, ул аны э, көзгегә чагылдырган шикелле чыгара. Менә шундый көзгеләребез әзрәк булсын өч Без э, матурлык тарату өстендә эшләргә тиеш, югалтмаска тиеш. Әйе, тормыш сындыра, әйе, авыр моментлар күп була. Әйе, менә э, тормышка карыйсың, и ник менә болай булды, нәрсәгә миңа шулай дип әйтте инде ул дигән моментлар була, әлбәттә генә. Менә шул вакытта югалып калмыйча, Үзеңә ни дә булса һөнәрең булып, шуңа бер кереп китәсең икән, менә шул һөнәрең сине коткарып та чыгара. Менә шул илһам чыганагы дидек инде. Илһам чыганагы гына коткара менә шундый моментларда. Шуңа күрә һәрвакыт кеше эзләнегез. Әгәр дә сез бүгенге көндә үзегезне тапмагансыз икән, менә моны эшләп карагыз. Юк, бу килеп чыкмады. Әйдә менә моны эшләп карыйм әле. Әйдә мин бүген ипи пешереп карыйм әле. Әйдә мин бүген чигеп карыйм әле. Әйдә бүген театрга барып нәрсә дә булса тыңлап яки ишетеп кайтыйк әле, күреп кайтыйк әле. Кеше э, шуңа күрә аралашып яшәсә, менә бүгенге көндә минем аранда шундый якын дуслар. Һәм алар үзләре килеп чыга, э, Лилия, әйдә, былай диге әле, әйдә менә шулай итеп карыйк әле дип. Алар минем хокукымны беләләр һәм алар үзләре үк хә тәкъдим итәләр инде миңа. И шундый рәхәт күңелемә. Сез, сез тиз башлыйсыз инде бөтен эшне дә, әйме? Менә теге Э, әгәр дә озак уйлап йөрсәң, эх, нишләргә икән дип. Тәвәккәллек Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән ул бер э, ничек әйтим инде? Тәвәккәллекне ярата, Аллаһ Тәгалә ярата тәвәккәллекне һәм ул аларга ярдәм итә. Э, шундый сүз бар. Курыкканга ул юлларны ябып тора.

Менә күңелгә булган икән, димәк, аны Аллаһ Тәгалә салган һәм аны ничек тә булса тормышка ашырга кирәк. Күңелеңне ишетә белергә өйрәнүдән кирәк икән. Менә шул моментларында хәзер үзем дә тоям. Без менә бүген күңел турында бик күп әйттек, тапшыруыбыз да күңел көзгесе дип атала, әйме? Ә менә бармы тормышта сезнең эх, менә бу нишләп болай шулай булды икән дип үкенгән чаклар һәм аны төзәтә аласызмы сез? Бәлки төзәтә алмый торган чаклар.
Ялгышлыклар әлбәттә була, үкенгән вакытлар була. Һәм мин инде ул үкенгән әйберләремне э, Аллаһ Тәгалә алдына килеп баскач кына аның белән хәл итәм. Иң беренче аның белән генә хәл итәсе, кайда ялгышлык эшләде, ни өчен болай булды дип. Әгәр дә аңлап э, җиткезәсең икән, менә шуны кабатламаска гына без мөмкин. Э, Һәр кешенең андый мим вакытлары була торгандыр инде ул. Үзеңә ошамаска иң мөһиме, эчтәнәйме? Аннан соң бөтенләй бетәсең бит инде. Ну, бердәген үзеңә бәя бирмичә йөреп булмый бит инде ул. Анализ дигән әйбер бар. Ул кайткач, э, йокларга яткач тагын төннәрен буе ул уй керә икән, ни өчен менә болай дип анализлау дигән булырга тиеш һәрвакыт кеше ни өчен менә бу кеше миңа болай булды соң әле кеше бары үз өстендә эшләргә тиеш инде ул ул без э, идеаль түгел Беребез дәге. Без шуңа күрә омтылабыз бит инде. Аны эзлибез төрле юнәлештә. Без аны Аллаһ белән сөйләшеп эзлибез, кеше белән аралашып эзлибез. Нидә булса фикерләр. Мин тудым да, менә мин шушындый дип йөрсәң бу дөньяда, син бөтенләй төпкә төшәсең. Иә. Чынлап та бүген инде менә шундый фәлсәфи темаларга да кереп киттек сезнең белән. Шуны гына өстәп әйтәсем килә, безнең иң якын, иң кадерле әни кебек кешебез бар, Тәнзилә абыстай бар. Әйтә инде ул менә Кайчан кермә, ул яшьтә инде ул бик сиксәнләп, кайчан кермә Коръән укый, менә укый, укый. Мөйтәм тәнзилә апа күпме беләсең инде, яттан хаман укый бит инде. Ә көн саен өйрәнергә кирәк, көн саен укырга кирәк. Менә көн саен укып та гына әле ул башка менә теге төшенеп, гел яңа хәрефләр, яңа юллар ачылган кебектер дип күз алдына китерәм инде мин аны. Һәм яңача ишетәсең. Мин менә бүгенге тәҗрибәм белән Хәзерге вакытта шулай уйлыйм. Ә иртәгә мин икенче тәҗрибә белән шушы ук әйбергә икенче төрле килергә мөмкин. Шуңа күрә һәрвакыт 10 ел элеккәме анда, 15 ел элеккәме кайтып, үзеңнең барыбер дәген э, эшләреңә, ни дә булса, юлларыңа бәя бирергә кирәктер дип уйлыйм. Әйе, менә бәя дигәннән мин беләм халык э, сезнең инде халык иң мөһиме яратты менә ул сезнең э, мендәрләрегез хәтта мин беләм америкада да бар гомумән чит илләрдә Бар, бар, әлхәмдулиллаһ, иә. яратып э, хәтта ул э, ялгышмасам дәүләт дәрәҗәсендә сезнең мендәрләр бара бит иншалла бар дип беләбез инде без менде менә шулай бар монда бар ул түгел бит ул булсын гына ул кайда булса чагылсын аннан рәхәт булсыннар таныйлар инде сезне чөнки э, үзенчәлегегез бар э, йөземегез нәрсәдә дип уйлыйсыз башкалардан хәбисен конкуренция барыбер нәрсәдә дип әйтә алмыйм бик оста э, үтә дә шакката торган эшләр бар әлбәттә Э, миңа килсә э, сез башкалардан нәрсәсе белә аерыласыз дигән мин әйтә алам моны мин горурланып әйтә алам бездә бәяләр иң түбән мәсәлән ә шулай дисез инде әйе халык ала торган булсын ул каяда булса күргәзмәдә кибет түрендә генә шундый кыйбат бәядә торырга тиеш түгел дип аңлыйм мин әйберләрне боларның әлбәттә үзенең сатып алучысы һәм шуның белән генә тарала ала ул кешегә бөтен кеше аны алырга мөмкинлеге булсын Лилия, менә хәзер безнең мөмкинлекләр э, шундый минем күрсәтәсе килә. Радиодан тыңлаучылар әлбәттә күрми, ләкин менә сез әгәр видео күрсәткәндә кулыгызга алсагыз, менә ул шигүле бер гаҗәеп сәнгать әсәрләре инде менә хәзер сезнең янында бик күп күрсәтергә безнең э, тыңлаучыларыбызга. Әйе, менә хәзер тиз тотып торыгыз әле ярыймы һәм видео күрсәткәндә минем э, шундый күрсәтәсе килә, бәлки сез булышырсыз. Э, менә инде бу әйберләрне нинди илһам чыганагы бу әйберләрне ясый ала диясем килә минем лилия сөйләгез әле үзегез тотыгыз үзегез сөйләгез мына безнең фәрит эшли менә мондый сумкаларны дип әйтик инде сумкалар да бар анда мендәрләр дә бар әлбәттә фәрит кенә дип әйтеп булмый инде гаилә белән без моңа тотынабыз монда минем улымның да кулы кергән минем дә кул кергән әмма аның бөтен технологиясен ул бик оста башкара э, кырык төрле кеше кереп нәрсә дә булса эшләп чыкканчы мультфильмда теге хатка төрлечә язып чыккан кебек булмасын өчен әлбәттә эшләр бер кулны яраталар һәм алар аңа ияләнгән инде шуңа күрә ул икенче төрле булып чыга без аны илһамланып төрле төстән дә эшлибез әй менә буны Озаштырып карыйк әле. Әйе, болай болай итеп эшләп карыйк әле, болай эшләп карыйк әле дип э, килеп чыккан әйберләр аларга шуны максатта куелмый инде менә. Ә кеше шата дип анарысын сөенәбез әле без аңа. Кара, шатып алдылар дип. Ә менә алкаларга ничек кереп киттегез? Алкаларга мин күргәзмәләрдә күп йөрим. янәшә басып торган кызлар бар алар осталар э, бар инде бик э, менә линиянең эшләрен яратам мин ул дизайнер дагын аны карыйм ризаның эшләрен бик яратып карыйм һәм сокланам эшләп карыйсы килә бит моны эшләп була микән юк микән дип 3D принтерлары алып, хәзер менә шушыга махсус э, бизәкләрне үзебез чыгарабыз без һәм эпоксидный смола дип әйтәбез, инде шуның белән агызып, шулай итеп матур итеп Бу әйберләрне эшләргә тырышабыз. Ә, хатын-кызлар кая да булса читтән эзләп түгел, ә үзебезнең милли бизәкләрне заманчалатып элеп куйсалар, барыбер дә ничектер матурланып, затланып китәдер кебек. Үзем дә өйрәнеп киләм шул әйберләрне хәзер кулланырга. Хатын-кызны биздиләр. Мин үзем дә шундый тәтәйләрне бик яратам инде. Шулай бит. Әле менә бик килешә дә.
Сокланып карап утырам. Менә бу матур брошкагызга сезнең әйме. Гомумән, Ә, шуны киясең икән, тогасың икән дип әйтик инде, әмма синең а, татар кызы икәнеңне күрсәтеп тора дисәм, бәлки ялгышамдыр, башка милләт вәкилләре дә тога дип беләм мин хатын кызлар, әйме? Ә беләсезме ничек ул?
Менә хәр э, чит илдә карыйсың, хәзер бик күп бит инде безнең социаль челтәрләр, чит илдә ничек яшәгәннәрен дә күрәбез һәм башка м- милләт кешеләре ничек горурланып үзләренең әйберләрен киеп йөргәнен күрәбез. Ул аларга затлылык өсти. Үзенең тарихын хөрмәт иткән кеше ул гомумән икенче төрле күренә. Бу әйберне тагып матурланып йөрү генә түгел. Ул үзеңнең милләтең килеп чыгышың белән горурланып йөрү. Ул аңа әллә ничә баскычка күтәрә кешене. Ул ничектер каядыр нәрсәдер чит илдән килгән әйберне тагып йөрмәй. Әйе, син татарлыгың өчен э, горурланасың булып чыга бит инде монда, Әлбәттә, үзеңнең тарихыңны белгән булып чыгасың. Син гыйлемле кеше булып чыгасың. Әйе. Затлы кеше буласың. Хәзер э, кеше белән без шундый вакытка эләктек. Бөтен кеше интернетка кереп китте дә, гын, хәтта җөмләләрендә гын кыскартып кына яза торган. Һәм аралашу җитми башлады. И менә һәм шул вакытта э, аралашасы килгән, фикерләшәсе килгән темалар бик күп. И кеше һәм кешенең шул вакытта кыяфәтенә генә карап тагын ул кешенең нидер э нинди кеше икәнен Әй, менә аның белән нинди темага сөйләшергә мөмкин бар икәнен ничектер чамалыйсыңдыр кебек инде. Менә барыбер дә бар ул киемгә карап каршы алу дигән әйбер бар. Сезнең карыйм әле менә алка һәм сез менә таккансыз бит әле. Бунда үзегезнеке инде вә үзегез ясаган. Чылап, үзең тапканда бигрәк горурлык хиседер әле ул, әйме барыбер теге. Бүген э, горурланып килдем. Чынлап әйтәм. Мен аны әйтәм, килешә икән, миңа тагын яратып килдем. Үзең эшеңне яратканнан соң гына кеше сиңа икенче төрле карый. Без аны һәр эшебезне, мендәр булсын, алка булсын, шулпы булсын, чәчкә шулпыларда ясый. Э, яратып биргәндә генә ул кеше яратып ала. Иә.
аны сизәсең бит хатын кыз гомумән сизгер була ул сизелә әгәр син кул җылыңны биреп эшләгәнсең икән ул аны тоя шулай бит хатын кыз гомумән бер берсен тоя ул олар менә шундый затлар э, аны хатын кыз әле үзе бер берсен өйрәнеп тә бетерми хатын кызга хатын кыз кирәк диләр бит чынлап та дөрес ул әйе менә ничектер әз генә булса дагын аралашып кайдагын көлешеп, ничектер бергә елашсаң да, бергә утырып чәй эчсәң дә, күңел ачсаң да, хатын кыз хатын кызны барыбер дә генә ул ничектер тулыландыра икән. Ә менә сез энергияне каян аласыз? Нәкъ менә шундый очрашуларданмы? Әйе, мин дусларымнан алам. Дуслардан алам. Ә, иң беренче мин намазлыктан алам инде. Намазлыкка баскач, Аллаһ Тәгалә бирә, күңелгә сала. Күңелдән соң менә Аллаһ Тәгаләне сорыйсың, янәшәмдә яхшы кешеләр булсын иде дисең бит инде, телисең. Теләкләр бит алар чынга аша. Аны сорасаң, бөтен әйберне бирә. Әйтәләр бит, ботинка бавыз үсә, сорага кирәк, Аллаһтан дип инде, әмма бары җаен таба, мөмкинлеген бирә. Әлбәттә, мин догалардан алам энергияне, без кайда булса, әллә каян алып йөрмибез. Ә аралашу инде безгә э, бирә. Чынлап та, нидә булса, э, кәефне. кәеф ул энергия шул кәеф белән бәйледер дип аңлыйм инде мин шул ук кояш чыкса дагын рәхәт булып китә без бит инде менә барыбер шундый итеп яратылган кеше аның хәтере кыска әле мин ярый әйтәм әйтәм ярый әзрәк хәтер кыска икән әле менә әзрәк вакыт үткән саен бөтен начарлык юкка чыга бит истә кала менә шул ук бәләкәй чакта ашаган туңдырма тәме дәген телдә тора хәтта ки менә шулардан искә төшерә рәхәтлек бирә без бит бәләкәй чакта елаган анда тез башын канаткан вакытларыбызны искә төшермибез алар онтылган була инде ул авырту чаклар э, кодлаштырып искә төшә әкрен генә әйе бер могҗиза инде бу әйе кичәдә уйлап утырам ничек тегә башладым әйтәм белмим хәтерләмим мин хәтерлим шуны э, ул вакытта әйберләр юк әни алып кайтты пачкасы белән носкилар Теге элек каяндыр астан гына анда алып бирә торганнар ие. Әни алып кайтты. Шунда матур алсу төстә носкилар, минем тегәсем килә, кочы бар. Әйе.
Әни э, эшкә киткәнен карап торып, мин инде әлбәттә ул носкилардан матур иттереп муеннарын кисеп, э, кырыйдан җиңнәрен кисеп, матур итеп курчакларга киемнәр тегеп куйган идем. Әнинең ачуланганы, ачулангандыр инде, истә түгел. Курчакларга матур күлмәк булган истә. Менә гел шулай иттереп. Носки ул вакытта кытлык булгандыр инде. Кытлык инде, әни инде бик дулады инде ул ул вакытта, ну, заманасы шундый бит инде аның. Калган бит әй матур күлмәк теккән. Әйе, әйе, берсендә инде кулымнан качын алды, әнинең шундый матур безнең э, бик матур күлмәге бар, аның чәчәген кисергә кирәк иде миңа тиз генә. Әле ярый тотып калды әнием бердән бер матур шундый тектергән күлмәге бар и. Әле сез белән истә дигәндә мин дә хәтирә ягар да әмма мин чоршауларны кисә тыргамла. Мин тегүче түгел. Кая иҗат кешесе әмма ләкин кочы белән мин инде менә шул фотолар кызганыч фотолар эләксә кисә тыргамлган мин фотоальбомны һәм чоршаудагы менә шул теге матурлыкны Сез монтаж белән шөгыльләнгәнсез. Без шул булган инде монтаж. Менә бар ул нәрсәгә дә килеп бәйләнә бит инде ул. Һәрбер әйбернең үзенең. Искә сез әйткәч менә.
Әйе, менә шул пазл шикелле җыела, бөтен детальләр тормышта да шулай дип күз алдына китерәм инде мин. Нәрсә дә булса ясыйсым килеп йөргән инде ул вакытта да. Әйе. Без рәсем ясыдырыйм.
Китапларга гел э, әти яп кайткан э, библиотекадан әти бик каты укыдырый безнең әти гомер гомер буе китап укыды. Әти инде сызак күрмә, сызак күрмә дип алып кына куя. Барыбер мин аны алып инде бер кырыена нәрсә дә булса ясап куясым киләдер инде. Рәсем ясыдырыйм, рәсем ясадым ансы. Натур ясыйм. Шул килгән инде сез Сезгә барыбер әм бизәкләрен дә бит әле үзегез ясыйсыз барыбер бит инде милли. Ясыйбыз да, э, тырышабыз.
Әйе, барысы да.
Лилия, вакыт шул кадәр узды да китте, әйме, шундый сөйләшер сүзләр дә күп иде, әйме, ләкин менә иң-иңнәрен без э, сөйләшергә тырыштык сезнең белән. Ә, Мин сезгә иҗат уңышлары телим. Әле с- менә а, Алла бирсә Казанда да күребез дип уйлыйбыз сезнең кибетләрегезне. Иншалла, әйме. амин, шулай Алла бирсә булсын. җиңел генә эш түгел, ләкин инде а, сез инде Саба якларыннан Әйе. а, инде Алла бирса, килеп, э, гомумән менә шул Лилия Вафина исеме яңгырар дип ышанып калам. Амин. Э, исемдә түгел. Э, менә бу эшләр югалып калмасын иде дигән теләктә. Һәм ана кешеләргә җайлырак булыр иде шушы әгәр дә без Казан тирәсендә булсак, җайлырак булыр, алар өчен дип әйтәсем килә, чөнки таралса бик рәхәт инде. Исемдә түгел, Ә әйберләребез таралса. Ә, я. Шул... Иң мөхиме шул. Татарлык, шул, шул татар рухы, милли рух яшәсен дигән теләктәшлек әлбәттә аларга рәхәтлек бирсен ие күңел җылысы бирсен ие доғалы мендәрләребез бар әбиләр миңа язалар э, шуңа ятып торган ем баш авыртуы бетте дип ул аңа түгел ул аңа күңеле белән ята ышана менә ничектер шулай бара менә шундый җылы мөнәсәбәт белән генә тормыш матур бара җайлы гына бара авырлыкларын тола Әйе, бик матур сүзләр әйттегез, чынлап та. Авырлыклар бар, ләкин алар онытылсыннар. Менә Амин. үзебезгә а, булган рәхәт әйберләрдән файдалана белергә кирәк, иң мөһиме. Амин күрә белергә о- Әйе. алга чабып түгел. Менә бүген рәхәт. Менә бүген сезнең белән сөйләштек. Без ба- баедык. Әйе.
Күпме тыңлаучыларыбыз хәзер инде Иншалла инде. әйе. э, тыңлады һәм ВКонтактеда карарлар дип уйлыйм. Рәхмәт очрашуга килгәнегез өчен. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга.
Барыгызга да имин, бәрәкәтле көннәр, боекмагыз.